L-istorja li se naqra issa hija storja tal-waħx, meħuda mill-ktieb Il-Waħx ta' Ħaż-Żabbar ta' Paul J. Debono, u l-istorja jisimha Id-Dar Minsija. Missieri twieled in-Naxxar. Meta kellu ħames snin safa' il-tim minn ommu. Bilkemm għaddew sentejn meta l-imsejken missieru, wara marda qasira u kiefra, kien inbaram ukoll. Kienet il-ħniena taz-ziju li ġabret lil dan it-tifel taħt il-ħarsien tiegħu. Iz-ziju kien joqgħod il-belt u kien armat ta' ħajjat. Hu bagħat lil missieri l-iskola sa ma kellu dawk it-tnax-il sena u wara għallmu s-sengħa ta' ħajjat. Missieri kien għaqli u ħabrieki, tgħallem sew is-sengħa u wara ħa f'idejh il-ħanut ta' tiju meta dan irtira mix-xogħol. Billi l-parruċċani tiegħu tista' tgħid kienu joqogħdu l-Belt, missieri ħtieġlu ma jkunx 'il bogħod minnhom għalkemm baqa' miġbud lejn in-Naxxar fejn il-parti l-kbira tal-familja tagħna kienet toqgħod. Ma kienx jgħaddi xahar li ma jasalx wasla sehem. F'dak iż-żmien konna noqogħdu ġo dar kbira li kienet tagħti għal fuq il-Port il-Kbir. Billi missieri kien qorob is-sittin sena, ma baqax iżomm ħafna xogħol bħal qabel. Ħieles mix-xkiel ta' xogħol iebes, missieri xtaq jikri dar fil-kampanja biex meta jiftlilna fis-sajf immorru nqattgħu xi jumejn fiha. Jien urejt il-fehma li nikru dar xi mkien qrib in-Naxxar. Dan aktarx kien għaliex kont naf li missieri kien twieled hemm u kien baqa' miġbud lejn dan ir-raħal arjuż, u wkoll għaliex jien inħobb il-palk u xtaqt li nkun nista' nieħu sehem fir-rexti li l-Għaqda tal-Palk tan-Naxxar kienet tħejji matul is-sajf. Matul dik ir-rebbiegħa kont għadni l-kulleġġ inħejji ruħi biex nersaq għall-matrikola. L-aħbar li nbiddel l-arja u li nistrieħ ftit wara xhur sħaħ ta' studju ilqajtha bil-ferħ. Missieri fehem il-ħsieb tiegħi u iddeċieda li jasal wasla san-Naxxar. Xi jumejn wara qabad karozzin u mar in-Naxxar. Dam idum u jgħarrex 'l hawn u 'l hinn biex jara jekk xifx xi dar battala, tista' tgħid l-għodwa kollha. Staqsa lit-tzijiet kollha li kienu joqogħdu hemm iżda kien kollu għal xejn. Fl-aħħar għamel il-ħsieb li jmur ibil grieżmu f'xi ħanut. Filwaqt li kien qed jixrob bela kafè u jitħadded ma' xi erba' bdiewa, tarfilhom il-ħsieb tiegħu li jixtieq jikri daqsxejn ta' dar għas-sajf. Ħaddied, raġel mibrum, mibni b'saffejn u ruxxan, dar fuq missieri, u tah il-bxara li kien hemm dar qadima u kerha, iżda kbira, fit-tarf tar-raħal, li kienet battala. Qallu wkoll li s-sid kien ċertu Ġanni Muscat, magħruf aħjar b'Ta' Buqaru, Xi rġiel li kienu qegħdin imeċilqu kisra fuq mejda fir-rokna tal-ħanut qalu lil missieri li din id-dar kienet ilha battala dawn l-aħħar ħames snin. Missieri bħa li ssomma għal din l-aħbar, iżda tajjar il-ħsieb li daħallu f'moħħu u ċċassat qagħad iħares fiss lejn il-bdiewa li kienu qed iħarsu lejh bla ma jgħidu kelma. Hu ma setax jifhem għaliex kienu baqgħu siekta, u wara ftit intebaħ li kienu qed jitħaddtu bejniethom minn taħt l-ilsien. Il-ħsieb ħażin li kien daħallu f'moħħu issokta jberren iżda għamel l-almu u staqsiehom x'kien it-tlaqliq u l-għemiż tagħhom. Wieħed mill-bdiewa qallu, Ollu Temtim, li jgħinu kienet ilha li okkritu minn dik id-dar, għax kien sema' xi għajdut li xejn ma kienu sbieħ. Intqal, Is-sog tar-raħħal, filwaqt li baxxa leħnu u resaq qrib missieri, li meta xi ħadd ikun għaddej minn ħdejn id-dar matul il-lejl, jinstemgħu bħal ħsejjes ta' ktajjen u xi tinwieħ li ma tistax tagħti tifsira tagħhom. Missieri bid-daħqa fuq fommu qal lil dan ir-raġel li dawn il-ħwejjeġ kienu ħrejjef ta' tfal u li dawn il-flieles ma kinux jemmnuhom għajr nies li baqgħu lura u mingħajr skola. Il-bdiewa għamlu ħilithom kollha li jfehmu lil missieri li hu kien fil-ħażin. Huma tawh il-parir li jwarrab kull xewqa li jikri dik id-dar. Meta raw li missieri kien sod fil-fehma tiegħu, huma ma ssuktawx isaħħu l-fehma tagħhom. Dan ġara għaliex missieri kien miġjub ħafna fir-raħal, u wkoll għaliex il-bdiewa kienu jbaxxu rashom għal dak li jgħid missieri, billi kienu jafu li hu trabba l-belt u tgħallem l-iskola. Missieri fl-aħħar staqsa lil wieħed mill-irġiel biex imur miegħu għand sid id-dar. Wara li serrqu xi sqaqien dojoq, fl-aħħar waslu quddiem dar kbira li l-faċċata tagħha kienet għadha kif tbajdet fl-isfar. Ċensu, għax hekk kien jismu sieħeb missieri, qallu li kienu waslu. Wara ftit li ħabbtu l-bieb, ġiet tfajla u qaltilhom li s-sid kien fuq u għamlitilhom is-sinjal biex jgħaddu. Kienu daħlu u qagħdu bilqiegħda fuq sufan qadim meta deher raġel b'mustaċċi żgħar u xagħru iswed tuta. Kien libes qmis kaħla u qalziet tal-kaki. Wara li sellmilhom, staqsiehom x'kellhom bżonn. Missieri wara ftit fehmu x-xewqat tiegħu. Is-sid mill-ewwel qabel li jikrilu d-dar u missieri ħallas l-ewwel kera bil-quddiem. Kien l-ewwel jum tal-btala tal-iskola. Missier u ommi kienu mħabbtin isorru xi ħwejjeġ u bżonnijiet oħra tad-dar. Meta s-sarar kienu lesti, ġarrejna kollox isfel u għabbejniehom fuq karozzin li kien qed jistenna ħdejn il-bieb. Irkibna U tlaqna lejn id-dar tan-naxxar. Kienet għodwa sabiħa ħafna għalkemm kemxejn sħuna. Ħadna gost ħafna għaddejjin bil-qajla qalb ir-raba'. Il-ħsad kien fl-aqwa tiegħu u wieħed ma setax ma jissaħħarx jara l-bdiewa bieżla jidirsu l-qamħ isfar mil-lewn id-deheb, qamħ li kien qed jiġi imfarrak fuq il-qiegħa mas-saqajn tal-baqar u taż-żwiemel. Kollox kien qisu qed jitbissem taħt ir-raġġi għammiexa tax-xemx. Fil-ħdax wasalna n-Naxxar. Ħattejna s-sarar u ommi qagħdet tqiegħed kollox f'loku. Wara kilna ħafif billi ma kienx hemm żmien li wieħed isajjar. Ommi u missieri telgħu fuq jistrieħu għax kienu għajjenin bit-taħbit tal-għodwa. Jien sfajt waħdi u għamilt il-ħsieb li noqgħod indur madwar id-dar. Mort fil-ġnien u rajt li s-siġar kienu traskurati ħafna. Il-weraq kien sfajjar u mgħawweġ ganċ, xhieda li kienu mejtin bil-għatx. Ħaxix ħażin u ħurrieq kien joħnoq l-art kollha li kienet ilha ma tara mgħasqa żmien twil. Fl-aħħar inżilt fil-kantina u ntbaħt li kien hemm riħa tinten. Biex mort fil-kantina kien jeħtieġ li ninżel erba' tarġiet. F'nofs dan il-passaġġ dejjaq u mudlam sibt bieb żgħir baxx. Ftaħt il-bieb u dħalt ġo kamra żgħira li kienet maħnuqa minn kull arja u dawl. Wara li ħriġt, mort indur il-kmamar l-oħra. Kmamar kbar bil-ħnejjiet, kmamar imdawla tajjeb. Ma nafx għaliex moħħi beda jberren fuq dik il-kamra mudlama ħdejn il-kantina. Għalkemm jien kont sajjem minn tagħrif ta' x'kien jingħad fuq id-dar, il-fellus laħaq daħalli u ma stajt inneħħih b'xejn. L-għidut fuq id-dar sirt nafhom wara, mingħand missieri, li kien żamm kollox mistur ġo fih. Dawn il-ħmerijiet jien qatt ma amminthom, u kull meta kont nisma' lil ommi li kienet mara twajba mill-irħula ssemmi fuq dawn l-ispirti, jien kont niddieħaq biha u kont ngħid li dawn kienu ħwejjeġ biex bihom ibeżżgħu t-tfal. Għalkemm jien qatt ma emmint fihom, iżda bil-ħaqq kollu jkolli ngħid li wara li ġrali ridt niblaħħa u nemmen f'dawn il-ħarsin, spirti, fatati jew sejħulhom li tridu intom. U hemm nieqfu bl-ewwel parti tal-istorja tagħna.